Ике көндә генә хиджама ясарга өйрәнеп буламы? Кайсыбер көннәрдә гомумән ясатырга ярамый хиджама дип әйтәләр. Хәтта үлемгә дә алып килергә мөмкин дип. Дөресме бу, юкмы? Ничә яшьтән ясарга ярый хиджаманы? Сездән соң мин балага уздым, дип әйткән кешеләр бармы? Менә мин ютубта карадым, миңа кеше күрсәтте, миңа минем әнием врач. Димәк, сез дә әлеге хиджаманы популярлаштыруга үз өлешегезне керткәнсез булып чыга инде. Татарстанда, Казанда. Керткәнбездер, керткәнбездер.
Әйе, шулай булгандыр. Кайнар сәлам барыгызга да. Бу Димәк дип аталган подкастның чираттагы чыгарылышы һәм аның алып баручысы мин Илүзә Касыймова. Һәм бүген бездә кунакта Хиджама Суны клиниксының генераль директоры Тимур Әхмәдьянов. Әйдәгез әле иң башта үзегезнең клиника турында берничә сүз белән кыскача гына сөйләп китегез әле. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Сез бит инде биредә хиджама гына куймыйсыз, әлеге процедуралардан тыш тагын нәрсәләр керә бирегә? Э, Основной безнең хиджама, аннары массаж, Э, сүлек, пиявки урысча инде. Э, массаж, пиявки, косметология и спа. Спа бу сауна шикелле җитеп була. Бер җирдә э, мунча да кереп була, массаж да ясап була, хиджама ясап була. Ну, стильный зона да хиджама инде, спа зона отдельно. Э, полный отдых, э, расслабление и так далее. Ну, в основном а, безнең э, хиджама. Мгм. Иң беренчесе хиджама. инде. Ә кайчаннан бирле эшли башлады әлеге клиника? Һәм Казанда гынамы сез? Э, бүгенге э, э, Казанда гына беренче клиника ачтык 17 елда. 17 елны. Икенче клиниканы проспектта ачтык 20 20 елда. Пандемия вакытында. Үзегезгә килсәк, сез хиджаманы кайчан куя башладыгыз кешеләргә? Кайчан кызыксыну уянды шушы процедурага дип әйтик? Мин 14 нче елны Египетта, Мисырда укыдым. Э, шуннан укып кайткач, хиджамага укыдым. Араб телен укыдым 5 ел, аннары хиджаманы укыдым. Э, специальный клиникада, э, врачта, докторда. Аннары шул 14 нче елны без монда кайттык та Россиягә. 14 нче елны башланды инде хиджама ясату, уку. Шул вакыт алды, шул елны. Ә шушы клиникада эшләр өчен нинди белем булырга тиеш? Медицина белемеме яки инде шушы хиджамага гына өйрәнеп, курслар үтеп, шушында эшләп буламы? Курслар гына үтеп эшләп булмый бездә. Обязательно минимальный медицинское образование булырга тиеш. Медбрат, медсестра, ну бездә врачларда эшлиләр, врач-терапевт, врач-кардиолог, то есть төрле төрле фәннәрдән врачлары эшли э, без медобразование без алмыйбыз эшкә клиникага шунысы бар шулай ук э, хиджама буенча төрле курсларда хәзер саталар өйрәтәләр сез моңа ничек карыйсыз ике көндә генә хиджама ясарга өйрәнеп буламы
ике көндә бик авыр булыр өйрәнергә өйрәнеп чыгарга э, без биш көн өйрәтәбез биш көн эчендә биш көн булса Безнең программа буенча биш көн эчендә Казанга килеп укыса була. Ике көндә, ну, бераз җитмәс, наверное. Әйе, өстән өстән генә булыр инде ул анда. Әйе, әйе, бераз гына. Димәк, сезнең клиникада уку укыту процессы да бара. Әйе, әйе, укыту бар бездә. Һәм бик актуаль сорау, хиджама ни өчен нәкъ менә хәзерге соңгы елларда бик популяр. Ни өчен аны алданрак без белмәдек һәм игътибар нәкъ менә соңгы 5-6 елда гына барлыкка килде әлеге процедурага.
ну, 5-6 ел элек э, хиҗама бар иде монда Казанда, ем Татарстанда. Но бик әз иде. Кеше э, күп кеше белми иде. Аннары ясаган кешеләр дә әзрәк иде. Бер бер ике кеше иде бөтен Казанга, яме. Наверное, Без килгәч, без укыта башладык башта. Аннары гына клиника ачтык. Кеше бит укугач якынрак була. Укып чыкса, бренди фәнгә, именно хиджамага укып чыга икән, аны ул якынрак була, аңлый нәрсә икән, ничек, нинди файдалар бар. Укымаган кеше аңламый. Шуңа белгән кешеләр күбәйде, хиджам ясый торган кешеләр күбәйде. Без дә тырыштык инде кешеләргә аңлатырга хиджамның файдалыгын. Шуннан башлагандыр дип, башлангандыр дип әйтергә әйтеп була инде. Теге 5-6 ел как раз без 17 елны клиника ачкач, шул вакытларны уже более-менее популярный була башлады. Димәк, сез дә әлеге хиджамны популярлаштыруга үз өлешегезне керткәнсез булып чыга инде Татарстанда, Казанда. Керткәнбездер.
Әйе, шулай булгандыр. Хиджамны ясатыр алдыннан нинди кагыйдәләр бар? Кешегә нәрсә эшләргә кирәк?
Ясый торган кешегәме или Ясый торган кешегә дә һәм ясатырга килгән кешегә дә.
Ясый торган кеше обязательно укып чыгыра тиеш бу бу предметка, бу фәнгә. Обязательно укырга тиеш. Укымыйча менә мин YouTube-та карадым, миңа күрсәтте, миңа мин әнием врач, әтием врач, мин бөтен бөтен әйберне беләм, андый кешеләрне күргән бар. Ул дөрес түгел. бик э, хәтәр опасно андый кешеләргә э, хиджама йөрергә то есть укымаган кешегә инде әйме любой предметка укырга кирәк нәрсә булса да анда компьютер эшләр э, эшлиме хиджама ясыймы укып чыгарга кирәк обязательно әле сәламәтлек белән бәйле булгач инде бөтенләй куркыныч алай торып кешегә нәрсәдер эшләү әйе куркынычы бар шуңа беренче очередь кеше ясыйган кеше хиджама ясый икән укып чыгарга тиеш

И аннары күп китапларда языла, белгән кешеләр әйтә, что на голодный желудок файдалырак. Ашамыйча ясасаң хиджаманы, иртән, иртәнге вакытта ясасаң, файдасы күбрәк. Ашыгач килсә, кеше, яс, кеше э, хиджам ясара тоже ярый. Ләкин файдасы күбрәк на голодный желудок дип әйтим. Ә ничә сәгать барырга тиеш менә бу процесс яки аның кайсы җиргә куюына карап вакыты көйләнгәнме? Обычно бер сәгать. Бер сәгать ясала. Аркага ясала, бөтен тәнгә ясап була. Башка да, биткә дә, аркага да, аякларга да, кулларга да. Ә, бөтен җиргә ясап була хиҗама, белсәң, ясарга белсәң генә инде. Күп кеше ә, аркага гына ясый. башка җирләргә курка ясарга ә, нәрсә курка укып чыкмаган белмәгән өйрәтмәгән аны бер, бер кеше дә шуңа ә, бөтен җиргә куеп була хиҗаб на самом деле кайда банка куела шунда куеп була хиҗабны шунда ясап була бөтен җиргә ә хиҗабны ясатканнан соң ничә көннән соң ваннага керергә душка керергә ярый һәм мунчага кайчан керергә мөмкин душка бер ике өч сәгатьтән соң керергә була

Кермәсен, бассейнга, мунчага йөрмәсен, ике-өч көн ял итәргә тиеш кеше хиджаманы. Аңлашылды. Көннең кайсы яртысында хиджаманы ясау файдалырак һәм кайсы вакытында ясарга киңәш ителә күбрәк? Кайсы яртысында иртәнме, кичме? Әйе, әйе. Кайсы бер китапларда әйтелә, иртән яхшырак дип әйтелә, файдалырак, иртәнге вакытта. Ләкин кеше кешенең авыртуы булса, авыру булса берәндәй проблем причинасы булса э, любой вакыт ясарга була иртән булса да кич булса да төн булса да көндез булса да кыш булса да җәй булса да э, любой вакыт ясап була хиджама ихтияҗ булса э, ясарга кирәк кешенең башы авырта икән аны теге икенче көнне иртән көтергә дөрес булмас әйме баш авырта хәзер менә кичке дә баш авырта икән сразу ясап була хиджама бил авырта икән или икенче авыртулар бар икән любой вакыт ясап була Иртән дә кич тә. Ләкин кайсы бер китаплар әйшер әйттем әйме, иртәнге вакытны файдалырак бу для профилактики. Для профилактики больше. Аңлашылды.
Ә кайчан ясалырга киңәш ителми? Кайсы кешеләргә ясарга ярамый? Бәлки авыру нинди дә булса авыру бардыр һәм шушы авыруга ярамый хиджама тыелган дип әйтәләрдер.
Андый авырулар

Например, э, беременная женщина. Угу. Аның ишенә, аякларына ясамаска лучше. Но җилкәләренә, аркасына ясак була, башына ясак була хиҗабы. Угу. Кайсы вакытта кирәк булса, әйме? Тагын менә шулай ишеткән бар. Дөрес микән, юк микән? Кайсы бер көннәрдә гомумән ясатырга ярамый хиджамы дип әйтәләр.

ә, когда была необходимость мына аяк ауырткан икән сразу ясаган аягына авыртудан әйме башы ауырткан икән сразу ясаган хиджабын башына потому что мына хәзер авырта кайсыдыр көнне кайсыдыр анда э, айны көнне төнне кич көтмәгән необходимость бар икән менә хәзер авырту бар икән хәзер булышырга кирәк кешегә бу дару капкан шикелле инде баш авырта дару каптың ә монда киресенчә дару капмыйсың хиджама куясың әйе әйе шундый хәдисләр бар менә сразу ясаган хиджама көтмәгән ниндидер көн вакытны ниндидер көнне шуңа без монда э, можем вывести какой-то ну, вывод да имя э, что можно делать хиджаму тогда когда есть необходимость вот нужна сейчас хиджама нужно человека лечить сейчас значит сейчас делаем ничего яшьтән ясарга ярый хиджаманы
Тагын да менә хиджама ясарга белә икән кеше, любой возрастьтан ясап була. Кайсы бер кеше интернетта яза, ә, ну, интернетта күп әйбер язылган инде, әйме? Кайсы бер әйтергә может, балаларга ярамый хиджама ясарга. 10 яшьтән ярамый, 10 яшь хәтле, 12 яшь хәтле, 18 яшь хәтле ярамый. Ә, мин алардан сорыйм, ә унҗиде яшь булса я, я, ярамый что ли? Унсигездә ярый, ә унҗиде ярамый. Ә нәрсәгә ярамый? Ул бу нәрсә бу? Юридический моментмы или ә, физиологический момент нәрсәгә ярамый? Кеше аңлата алмый. На самом деле, кеше белә икән үзенең эшен. Ясарга белә икән хиҗама. Ул балага да ясый ала, Ул үк кешегә дә ясый ала. Хатыннарга да, ир-атларга да ясарга белә икән, ясап була. Главное, белергә кирәк. Балаларга күп банка куярга ярамый. Берне, икене җитәрлек. Балаларга просто так для профилактики дип или для эксперимент дип ясарга ярамый. Почему? Потому что банка куясың, аларга бераз дискомфортно, аларның стресс, напряжение, бунда хуже может быть. Балага хиджама сырары

Яхшы. Димәк, ничә яшьтә булуга карамастан, бөтен кешегә дә ясарга мөмкин. Мөмкин, ләкин белергә кирәк. Белеп ясарга кирәк. Менә балага ясаганда бер бер дәрәҗә дип әйтәме? 25-лек, 25 яшьлек иратка икенче төрле вообще подход. Балага бер подход, олы кешегә бер подход там карт кешегә ике өченче подход белеп ясарга кирәк файдасы нидән гыйбарәт нәкъ менә шушы хиджаманың нинди авырулар булган очракта булышырга мөмкин бөтен авыруга да дәвама бу
кемдер әйтә хиджама не панацея Э, хиджама не э, средство от всех болезней э, ансы да дөрестер

Кул белән эшлибез әйме, кешегә булышабыз, хиджам ясыйбыз. Может быть, анда массаж да кушырбыз, может, сүлек куербыз, может быть, просто сөйләшеп алырбыз кеше белән, әйме, без сәбәп ясыйбыз. Нәтиҗәсе бездән түгел, бездән тормый. Аллаһ Тәгаләдән тора. Без булышабыз, нәтиҗәсе Аллаһтан, әйме? Шуңа Бөтен авыртулардан кулланырга хиджама белән ярый. Ләкин тагын да бер тапкыр әйтим, белеп эшләргә кирәк. Белеп. Белер өчен укырга кирәк. Кемгәдер бер банка күбрәк була, бер банк куясың, уже аныңа авыр була. Башы әйләнә, кусасы килә. Кемгәдер 20, 30, 40 банк куйсаң да нормально. Торып китә, спортзалга бара, йөри, эшли и нормально. Шуңа һәрбер кешегә индивидуально карап, состояниесен ясарга кирәк, белеп ясарга кирәк, опыт булырга тиеш, практика булырга тиеш, теоретический белемнәр булырга тиеш, практический и так далее. Угу. Хәзер файдасы турында сөйләшкәч, тагын бер сорауны бирмичә мөмкин түгел. Э, күп кенә тапкыр ишеткән бар, бала таба алмыйча интеккән хатын-кызларга да нәкъ менә хиджама ясаганнан соң э, балага уздым дип сөйләгәннәр бар. Бу чынлап та ярдәм итә алама һәм ничек медицина ягыннан ничек аңлатыла бу?

килеп э, менә сездән соң мин балага уздым дип әйткән кешеләр бармы клиникада и бар бар отзывлар тоже бар телеграмда ну теге инстаграм дәйтеп буламы сездә монда россияда тыелган социаль челтәрләрнең шундай шундай бар инде бездә видео отзывлар письменный отзывларда то есть пациентларда андый практика бар әйе шулай ук менә әйтеп киттегез бит әле ел дәвамында куйсам була, ун тапкыр куйсам була дип, ә елына ничә тапкыр куерга мөмкин хиджаманы? Бармы аның саны төгәл?
Бөтен кешегә бер сан юк. Һәрбер кешегә отдельно, индивидуально. Кемгәдер елына бер тапкыр җитә. Менә, например, бер көнне генә безнең пациентны каршы алдым. Мин, говорит, я, говорит, два года назад делал хиджамы у вас от головной боли. И все, два года прошло, его не беспокоило. Угу. Два года. Аныңа ишетәлек бер тапкыр ясаргаймы? Ясады да, все, баш авыртмый, все нормально. Кемгәдер ай сайын ясарга кирәк. Угу. Шундый авыр, э, хронический авыртулар бар икән, анда күбрәк ясарга кирәк. Ике атна сайын ясап була хиҗаманы кемгәдер. Кемгәдер ай сайын, кемгәдер ике ай сайын. Для лечения бетсәк, то есть э, шифалык өчен, әйме? Анда

Без менә сөйләшәбез, сөйләшәбез, хиджама дибез, ә бәлки менә караучылар арасында, тыңлаучылар арасында бардыр әле шундый кешеләр, алар бөтенләй аңламыйдыр, нәрсә ул хиджама икәнен. Э, кыскача гына, нәрсә ул менә хиджама?
Хиджама кыскача әйткәндә э, кан чыгару. Банка куела да тәнгә, аркага, башка, кулга, аякка, ә, эчкә дә була куеп, банка куела да, бераз 2-3 минут тора куйган куйгач, әйме. Ә, банканы алып куябыз да, кечкенә генә аккуратный, безопасный насечкалар ясыйбыз. Кире банканы куябыз, аннары кан чыга банка эчендә. Канны суыртабыз.
Әй, канны суыртабыз, кан чыга. Монда стерильность булырга тиеш, обязательно чиста булырга тиеш. Э, бактерицидный лампа булырга тиеш комната дәйме отдельный кушетка простерилизованный то есть обработанный булырга тиеш А, обработка поверхности кожи, то есть аркасын тоже чистартырга кирәк специальный средстволар белән, то есть чисталар булырга тиеш обязательно. Аннары бу банка астында, банка эчендә кан җыелгач, аны алып куябыз, тагын кире куябыз, алабыз, кире куябыз, 2-3 тапкыр бер, бер җирдән. А, бер урыннан, әйме? Шулай э, бер банка куеп була кайсы бер кешеләргә, кемгәдер 10 банка, 15 банка, 20 банка, ну, в среднем 15-20 банка куела инде бер кешегә. А, кемгәдер зәр, кемгәдер күбрәк. Бу э, процедура, менә мин историяне карадым, әйме? Э, до Советского Союза булган, кем белә менә, э, кем э, китаплар укый, Антон Павлович Чехов кем белә икән, әйме? Беләләрме? Мәктәптә укыган кеше бардыр монда? Э, Булырга тиеш. Үзенең китабында яза хиджама турында. Поэзия, э, или поэзия, или повесть, повесть его называется «Мужики». кемгә кызык икән менә эзләп табып сатып алыгыз мин аны эзләп табып сатып алдым үзем ә, повесть мужики анда главный герой ә, из Москвы вернулся в деревню mm в то время алкоголизм полный то есть э, ишә инде авылларда ә, Бу авыртып китте. Бик озак авырты инде, история буенча әйме? Шу китап буенча, повесть буенча. Бер лекарьны чакырдылар, и он яза, мы смотрим, мы сидим и смотрим, как банки наполняются кровью. То есть шундый текст белән яза әйме? Чехов. Мында бит кемдер әйтер можно ана просто банк куйган то есть былайча элек вакытны банк куйганнар больницалар тоже жылытып жылытып әйе а монда чехов яза кон белән тулган кон белән тулына банка То есть анда насечкалар булган, банка куелган, йокан чыккан, әйме? Единственное, монда күп банка куйды, анда шул рассказ буенча, әйме, где-то 12, 12, получается 24 банка, и кеше үлде. Шул главный герой үлде бу китапта, әйме? Анда бит стерильность тоже булмаган, вакытны. Стерильность нәрсә икәнен тоже кеше белмәгән вакытны. хирургия, стерильность дигән әйберләр ул ну 18-19 век примерно вообще появился. Я не помню ничәнче елны, но может шуның өчен дә үлгәндер инде бу кеше. Шуңа стерильность буларга тиеш, чисталык буларга тиеш, э, одноразовый банки, монда лекарь килгән, может быть, э, не одноразовый да, и кан да күп чыккан, банклар күп куйганнар шуңа. Алай ярамый ясарга. Аннары После Советского Союза тоже китаплар бар. Монда в основном кайсы якта әле ул? Бурятия, Бурятия якларда врачлар тоже күп китаплар язганнар. Мондый, ну, российский врачлар әйме. Ну, Бурятияда анда в основном ну, Монголия якында әйме. Ну, шундый халык.

рәхмәт беренче тапкыр ишеттем менә шушы чеховның әлеге әсәре турында табып укыйсы булыр һәм банкларга килгәндә дә банкларны өйгә алып кайтып китергә ярыймы һәм кире килгәч аларны куерга ярыймы бер генә тапкыр кулланылыштамы банка бездә клиникада бер тапкыр гына кулланабыз аннары ташлыйбыз э, отправляем на утилизацию это называется э, отходы класса б

Менә монда банкларны куй, менә полкага име. Ну без сиңа безнең банкларны ясыйбыз хиджама, сиңа бесплатно бирәбез. Выделяем специально для тебя отдельный комплект банок, вот давай ложись, делаем. Без шулай ясыйбыз. Это безопасней, потому что кайсы бер кешеләр бик начар тоталар у банкларын, каядыр э, саклыйлар. Начар җирдә, пычрак җирдә, э, машинада, гаражда. шуңа небезопасно
чисталык ягыннан дөрес түгел инде хиджама ясату ничә сум гадәттә һәм ул нәрсәгә бәйле банка санынамы синең авыруыңамы нәрсәгә бәйле сәгать буенча ага бер сәгать буенча бер сәгать ике мең сигез йөз бар өч мең бер йөз врачларда врач с высшим образованием булса үч мең бер йөз Калган медперсонал, 2800. Рамазан аенда хиджам укуерга ярыймы, әгәр дә син уразада булсаң? Монда ике риваят бар. Ике мнение дип әйтик.
Ике фикер. Ике фикер, әйе. Беренчесе ярамый диелгән. Уразада, кеше уразада именно Рамазан аенда ураза тота икән, хиджам ясатырга вообще ярамый ни в коем случае. Икенче мнение, икенче фикер, ярый. Хиджа мастерга. Ә, кайсы дөресрәк? Икенчесе дөрес. Икенче дөресрәк. Ә монда ә, төрле алимларны ә, белгән кешеләрне, шейхларны тыңлап карасак, ә, менә икенче мнение, икенче фикер более правильный и ә, достоверный дип әйтеп була Нәрсә өчен аңлатып китерергә кирәкме? Кирәк.
Менә бар безнең диндә ә, хадис

Аннары сахабаларны карасак, без дин яктан э, әйтәбез җинде ме? Ярым ярам дип әйтәбезме хиҗаманы? Аннары сахабаларны карасак, китапларда языла, алар да кушалар э, хиҗама э, ясара не запрещают. Хиҗама ясара ярый дип әйтәләр. Кирәге булса, авырту булса. Ләкин монда бар кагыйдәсе бар моның. Кеше хиҗама өчен авыртып авырып китсә, шул авырту өчен э, хәл, точнее, хиджама ясатып хәл китсә, шуның өчен э, ашап ишеп э, уразасын бозса, шунда хиджам ясарга ярамый. Шуңа хиджам ясарга ярый ураза вакытында, ләкин аккуратно, әкрен генә, әзләп кенә, э, главное уразасын бозмасын. Анда кан чыгач, кеше ашамый, Әйе. допустим, э, ураза керде, кичкә таба башы авырта башлады, хиҗамасыз килә, ярыймы, ярый. Уж- Уже ярты көн үтте, ашамыйча йөри, кан чыга, хәле китә. Э, Аннары шул хәл китеп, әле ул, э, ифтарга хәтле вакыт бар, Мгм. уразасын бу- бозырга может. Шуны шулай ясарга ярамый.

Рамадан айы булса да, икенче айларда булса да кеше ураза тота икән. Ә, мин даже могу сказать, ә, хиджама даже благо и милость для людей, которые держат пост. Бик зур нигъмәт мусульманнарга, ә, кем ураза тота, менә ураза тотасы килә име, допустим баш авырта может бил авырта нәрсәдер авырта әйме таблетка эчәсе килми уразаны бозасы килми нишләргә һичама ясатырга мөмкин түзәсе килми таблетка эчәсе килми уразаны бозасы килми нишлибез хиджама ясатабыз бик зур нимәт бездә бар хиджама бар хиджама ясыйбыз авырту бетә ураза да бозылмый ләкин ясасак белеп ясарга кирәк нокталарын и банкаларын күп куймыйча Әзләп-әзләп кенә. Баш авыртудан ураза вакытында 2-3 банк куйсак та баш авырту бетә. Кемгәдер 5-6 банка кирәк. Ну, әз генә банка куеп, э, баш авыртуын, бил авыртуын бетереп була.
Ә, аның билгеле бер нокталары менә бар дидегез бит. Аларны атлас бар дип беләм. Шуннан карап куялармы? Кайсы җиргә куйсаң, кайсы җирдән авыру бетәчәк икән, авыртуы мәсәлән, тәннең. Менә интернетта күп атласлар йөри. Әйе.
Алар дөресме?
Кемдер куллана? Э, мин яратмыйм дип әйтеп булмый инде кулланырга. Кулланмыйбыз да без, әйме? Без э, икенче э, схема буенча укытабыз. Мы обучаем по анатомии, по расположению внутренних органов, по системам.

Аппасны.
Әйе.
Хәтер.
Шушы урында сезгә инде рәхмәт әйтәсе килә һәм сездән берничә киңәш менә караучыларыбызга, тыңлаучыларыбызга гадәттә безнең килгән кунаклар э, үзләренең әйтер сүзләрен, әйтеп бетермәгән киңәшләрен биреп бетерәләр, шуңа күрә сез дә рәхим итегез. Рәхмәт бик зур.
Хиҗам ага язылыгыз. Үзегез генә түгел, әти, әниләрегезне обязательно яздырыгыз. Э, бу олы кешеләргә менә бик кирәк әйбер. Олы кешеләргә обязательно. Э,

рәхмәт үзегезгә бик зур рәхмәт э, бөтен сөйләгән мәгълүматларыгыз бөтен биргән киңәшләрегез инде файдага гына булсын дигән теләктә калабыз һәм шушы урында саубуллашабыз ә бүген бездә кунакта булды э, хиджама суна клиниксының генераль директоры тимур әхмәдьяров тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт э, һәм бик зур рәхмәтебезне белдерәбез китап радиосына әлеге студияне безгә биреп торганнары өчен һәм әлбәттә инде рәхмәт сезгә кадерле Тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз, укучыларыбыз безнең белән бергә булыгыз һәм безнең подкастларны карагыз. Барыгызга да пока-пока.